My pipo, our Ghanaian president tell Buhari and oda Africa kontri should stop begging. He say make dem stop begging, make dem stop begging, make dem stop begging. That is President Nana Akufo-Addo. Akufo-Addo, sorry sir if I murder your name. E say tell Buhari other Africa leaders E dey tell all Africa leaders Buhari wey I see for here I will place am say make we stop to dey beg make we stop to dey beg we the Africas we the western Africa make we stop to dey beg and make we stop to dey borrow money ex you know wetin this our president Nana Ghanaian president e talk I'm sorry sir if I pronounce your name so that people go know say na you talk am that's why I dey pronounce your name. President Ghana Nana Abdu wetin he talk he say make we the Africa make we stop to dey borrow money and make we stop to dey beg and make we come together and unite and do something please if you can read i will place the reading so that you go feed the reader. okay those wey no fit read wetin are this our daddy our ghanaian president talk He they talk to all the leaders in africa say may they come together may they do something nobody go repair our continent for us Now we go repair

is many of our leader you see as dubai take pack us go house like chicken but if you count our leaders many of them dey get house for dubai many of them dey get house for this france wey i dey many of them get house for uk many of them dey start but count president in europe how many of dem get house for africa how many of dem get house for nigeria how many of dem get house for ghana i dey talk about leader european leader how many of dem dey go comot for their country carry their money go take invest for africa no no no but our leader dey go think say dem dey suffer us we the citizen make una remember there is god if you talk am come out and you na you worse pass remember there is god wetin dis our ghanaian president really talk e make sense if we no come together as our father you know prophet tb joshua i know many of us know am he say africa unite we kill one another we need one another to grow i will play the music below the music go dey play small small so that make una fail before he pass on to glory you see if this thing when our ghanaian president really talk e make sense make we stop to dey borrow money make we stop to dey beg we the africans we get money god bless us wetin you dey talk about god give it to us

you are welcome to africa land that is true we the africa we full of racists this one no be nigeria this one no be ghana this one no be this but this france wey i dey so if italy man come this france e stand me africa come they prefer to give that italy man work than me why they be one shege

I pray make the remaining leader, make the remaining country, make they pick for inside. He mentioned Ghana, he mentioned Nigeria, he mentioned Kenya. He say all the leaders, all the Africa leaders, make we stop to the, make we stop low, make we stop to the borrow money, make we stop to the beg. This continent na the develop other country dey come come collect wetin dey develop their country. Why can't us use am? and those my own country because i believe some ghanaian na still know now those my own country people when they dey go dubai thief our money go take buy house for dubai god touch their heart yes me dey talk about my own country now Ga- nigeria god touch their heart let them see that dubai marker never carry im money come nigeria go take buy house for there france man can never president carry e ha- money except e dey work for nigeria as far e no get company for nigeria carry e money go take buy house go take invest for nigeria is very difficult forget all those total na business dem dey use am dey do dem no just put am for there make una get sense una go just collect money money wey we- wey una suppose to take do each each state take develop the country one person go thief am make una remember god o one person go thief am go use am buy house for england make children dey stay children go dey live large then the citizen dey suffer make una remember the blood of the citizen dey una hand i no fit say una generation because i always dey against am say my father sin will not affect me my sin will not affect my children that is the thing that will not make me extend am to una children make una make sense make una collect sense if una know say wetin una dey do e no good as far as say one president africa president e don dey see say ah wetin dem dey do e no good make dem come together and make something good

they will just dey talk they will forget their self maybe he just he don borrow that money before he realize say wetin dem dey do e no good and as far as say he don cry come out again now say may all the africa leaders may they come together as one and make africa proud for me i stand by it me i dey look you know when person talk come out we go dey look am may e be the be number one to show good example. I believe he don't throw the step. And I still pray to my leaders, my Buhari, all those Tinubu when they, they fight for post. They know they fight all those uh, uh, president people when they, they fight now president elect when they, they fight for election. I pray as soon as they go, as soon as they, they campaign, wetin una dey campaign for i pray make una do am o no be by campaign una children go dey another country dey suffer dey sleep for outside dey sleep for street america citizen e die for nigeria that day black nigerian man o but e don declare america citizen america come come remove am for una country una no see say una no get level which person for nigeria now dem go say dem dey beat for for this france now dem go call nigeria embassy nobody dey answer i beg make una try make una open eye no be say person just dey talk e like to talk you know so kind things mostly every when we don travel out of our country we dey see and we really need that good thing in our continent in our country mostly old people house i fit talk this thing for my uh, video my video wey i drop the day first that be yesterday old people house wey dey sit no dey ask too much we just say mostly my country na dey talk na nigeria we say make una give us light make una give us education as our president na now still talk say good education if make una give us good education security light and me i say at old people home those uh, uh, special children need to still answer them those things e good well well make una apply am for our country make una apply am no con no place for this france wey you go to don you know see special children home wey you know see old people house but una go comot carry our money if our president wan go uh, receive treatment now na uk na america but but what of those wey no fit travel go the america My people na this one I get to talk o wetin una think make una drop am in the comment section I will think I see una in my next video bye.